Adier, adier, awachonu, ng'at ma ok luw e dho rangach kodonjo e kund rombe, to oidho gi kama chielo, ng'atno en jakuo kendo jamecho. To ng'at madonjo koluwo e dho rangach En e jakwadh rombe. Jarit rangach yawone, kendo rombe winjo dwonde, mi oluongo rombe mage owuon gi nyinggi, kendo otelonegi oko. Kosegolo rombe mage duto oko, otelo nyimgi, rombe bende luwe. Nikech ging'eyo dwonde, ng'at ma wendo ok giluw bang'e, to giringe nikech gikia dwond welo. Gero ni Yesu nowachonegi, to ne ok odonjonegi. Weche manade ma nowacho? Emomiyo Yesu nowachonegi kendo niya, Adier adier awachonu, an e dho ranga rombe. Jogo duto ma nobiro kapok abiro gin jokuo kendo gin jomecho, to rombe ne ok owinjogi. An e dho rangach, ng'at madonjo kuoma nokwo. Bende nodonji kendo nowuog oko kendo nonwang' chiemo. Jakuo ok bi to mana ni mondo okwal kendo onegi kendo okethi. An nabiro mondo gibed gi ngima kendo gibed godo moloyo. An e jakwath maber, jakwath maber oweyo ngimane Nikech rombe. Jatich ma ok jakwa, ma ok wuon rombe, koneno ondiek ka biro, oweyo rombe kendo oringo. Eka ondiegno mako rombe kendo keyogi. Oringo nikech en jatich kendo ok odew rombe. An e jakwath maber kendo ang'eyo maga awuon, to maga awuon bende ong'eya. Kaka Wuoro ong'eya, kendo an ang'eyo Wuoro, kendo aweyo ngimana nikech rombe. An gi rombe moko to ok gin e kundni, gin bende onego akelgi, kendo dwonda giniwinji. To nobedie kweth achiel gi jakwath achiel. Wuoro ohera nikech aweyo ngimana mondo akawe kendo. Onge ng'ato magole kuoma, to an awuon aweye. An gi teko mar weye, kendo an gi teko mar kawe kendo. Chikni nanwang'o kuom Wuora. Pogruok nowuok kendo e kind jo-Yahudi nikech wechegi. Joma ng'eny kuomgi nowacho niya, Jachien ni kode, kendo ojaneko, marang'o uwinje? To jomoko nowacho ni, Wechegi ok mag ng'at man gi jachien. Jachien nyalo yawo wang' muofu koso? Sawo mar walruok ne nitie Jerusalem. Ne en ndalo mar koyo. Kendo Yesu nonwang'o wuotho e hekalu e agoch Solomon. Eka jo-Yahudi nochokore molwore kendo giwachone niya, Nyaka chop karang'o ka pod imiyo wariwo gi kiawa? Ka in e Kristo, wachnwa wa malong'o. Yesu nodwokogi niya, Yandi awachonu, to ok uyie. Tich matimo e nying Wuora ema nyiso kuoma. Un ok uyie, nikech ok un e kweth romba, kaka nawachonu. Romba winjo dwonda, kendo an ang'eyogi, kendo giluwa, kendo an amiyogi ngima mochwere. ok ginilal nyaka chieng', kendo onge ng'ato manyalo mayagi e lweta. Gin ma Wuora nomiya duong' moloyo duto, kendo onge ng'ato manyalo gole e lwet Wuora. An gi Wuoro wan achiel. Eka jo-Yahudi nokwanyo kite kendo mondo gichielego. Yesu nowachonegi niya, Nanyisou tije mabeyo mang'eny moa ka Wuora. Tich mane Kuom mago moloyo, uchiela gi kite. Jo-Yahudi nodwoke ni, Kuom tich maber ok wachieli gi kite, to nikech ipiem gi Nyasaye, nikech in mana dhano, itimori iwuon ni in Nyasaye. Yesu nodwokogi niya, Ne ok ondiki e chik maru ni, An nawacho ni un nyiseche. Ka Nyasaye noluongo jogo mawacho ni nobiro negi ni nyiseche, kendo ndiko ok nyal bor, ukelo wacho nadi kuom ng'at ma wuoro nowalo kendo nooro e piny ni ipiem gi Nyasaye nikech an awacho ni An e Wuod Nyasaye. Ka ok atimo tije Wuora, kik uyiea. To katimogi, kata ok uyiea, yieuru tijego, mondo wach odonjnu, kendo ung'e ni Wuoro ni e iya. kendo an ei Wuoro. Eka ne gidwaro make kendo, to notony oa e lwetgi. Nodhi kendo loka Jordan e gweng' mane Johana nokwongo batisoe ji, kendo nobet kuno. Ji mang'eny nodhi ire kendo ne giwacho niya, Johana ne ok notimo ranyisi moro, to duto ma Johana nowacho kuom jali en adier. Koro ji mang'eny